Çykdykda-da, yşpara ýokary çykyp duran adamdan girip köwüşgemeňki, geçen hepde özi alnyň kakasy gygyryp durmasa diýip, oňa çen başlat diýýärdi aýaly. Harç goýa goýda, ýokarkyň özüň olar. Allatagala diýýär, yşpalaryň üstündäki aýdýandyr öýtdür däl. Kowan ýok, ýokarkyň özi. Hasaplap duranda, alty pylanjy, pylanjy. Guwun ýok, ýokarkyň özüň olar. Ýokardaky aýdýar, ejeň bu gojalyga men eklemen maý ejeň. Ýokarky diýse şo özdir öýdüp beýemdi. Kaka dolary da beri ba. Ertir irden gelse meni Spanerde gizleýär. Hanaryň düýnki reýs bilen Türkiýe gitdi. Üç aýdan berýär. Keýdi bay, gelýä weli, adamdan yspany ölet, han gelneje ýoldaşyň. A ýoldaşy mana gitdi ana şo, türke gitdi çaý içsemana. Baba gelneje gatnap durjekkä şo geldi, bäş ýüz dollary bir sapar ýaplatýa muşdaga biz ýörejek diýipdir-dä. Yspany ýeriň öňünde ýapla urap dur weli, yspany ýerden adam daýdan bolýa, arman türkde bolaý ýa ne jeňmiň puluna bererin ony men. Eşdip durun, nara. Çölüň orta azyndan ýaşuly, çölüň orta azyndan ýaşuly düýdük gelýän oly, ýolda ýaş oglan duran ne, bu näme daraý diýipdir de, bulkan zat, sen türkmençesini aýtsanaý oglanke, ýaşuly ýama mindirseň diýip oý haýwan gyn, haýwan maşyn gaty gidilýän edara şu diýipdir de, eş düýe eşegiň mytdyllap gelýäne iki sagat boldy, ýaşuly ýama mindiräý ony näşiklik düýäň öýünde diýipdir de, ýama mindirýär ýumurtga sallanyp duran da,

Biriniň aýaly Ümidime äriniň kecine gaýdyp berin-dä. Kakasy gyr, tokul, başga birine durmuşa çykmaly ekenine bizar bolup demlendi. Suwuň gyrasynda ýaşaýar ekenler-dä. Ýaşuly, aýalyňa suw akdy diýipdir-dä. Uly il suwuň akýan gapdan gözläp ýaşuly tersine gözlädi-de. Ýaşuly, ejeň aýalyň beýle ak-dä diýipdir-dä. Şu alan in bäri kejime aýdýar bir ejeň şeýle giden ýaly bolup durdy. Şo wagtam alan ok diýada. Şu gün aýalym atjak. Ejem şu gün atjak diýipdirler. Goňşy sudda işleýär ekende. Yoldaş sudýa, aýalymy öldürsem näçe ýyl berýäňiz diýipdirde. Meňkinem öldür ejeň bir ýyl berýän dana oglum. Ikisinem öldürýär bir şok aňyrsyna oturan sud başda diýada tyrkylla manda günä ýok o haýran. Aýallar topul, men hem topulupdyr-a, maňa näme gerek? Maňa bir ýyl berýän dawa äkidiň höküň diýipdir-dä. Äkidip barýan olar, Suduň iň uly başlygy, eý, sen edişen iki adam öldüribem bir ýyl berdilaý diýipdir-dä. Şoň aýalyny öldürip berdim-ä, ýuwaş şol zat diýipdir-dä. Suduň iň uly başlygy aýdýar, Meňkinem öldür edişeňi iş gozgaman boşadyp goýabereýin-le goh.
Biz üçüden bizaryk.
Biriniň-ä aýaly ol günde mazaryna baryp äri bel öldürip, bog telpedip ýatdy, birem boga beýtmez, harassyrap dur onda. Aýalym bir gowy ýatsyn diýip, baş ujuna erk nahal ekip gaýdaýypdyr-da, seredýä ony özüniňem gelmeli ýeri özüne dek, ýa ýedi ýyldan soň barýa ol aýalynyňka ünsä saýalap duran, Özüniň goluna gurap getir bol. Şol öwülýäň müjewürdiniň ýanyna bardym. Molla aga, nähili bollaý, meniň aýalym öldi, ony ýeriknagl etdimin, saýalap dur. Özümiň goluna gurap dur diýýäňiz. Molla aýtýar, üstünde bol, molla aga, oglanyskeý entäp gördüň, hasyl bormy diýen we Amannazar köýken aýalyň irdeýär, Amannazar, öýüňde bir klet ýok, günde aýdym-saz edip gördüň. Goňşyň günde bir oýny ýazypdyr-da, Hajy ejeňiz kyn görenlikdir, daýaw adam götem açyk goýun doýup duranda, amannalar aýdýar, götüň görnüp duran bir ejeň günde bir goýun ýer bolýaň eje. Käwagt aýdylýar, götüň görnüp dursa barşy näme gerek pul. Eý dost, kyn görmede Germaniýa gidip gelene näçe tankla, näçe samolýotla bilet gaýt diýipdir-de.

Aýalyňa ýasym bir beçeki kaka zynjyr alyp beräý. Bolýa, ýüzük alyp beräý, bolýa, ýuwuny bardy diýip bolup duran. Kakasy öýme dä galdy diýipdir dä. Aýaň bazarda gaň götüň berdiň bejegiz. E aýtmana keniň alardyk diýen bolýa diýen. Gidilen zat ýok diýdi şeý üçin. Absaýdan nakyl berdi. Her aýal ýarmaka çykyp garpyz alýar, çagalar jark edip ýürek alyp iýýär ýa-da. Ak gowlagyny tutýar. Zadyň gadryny bileňsoň dilimläp iýmeli-ä muny. Aýalynyň ýatýan ýerinde goýaýypdyr-da, agşamgeýinki adamda peýany sypalaýyp duran aýalynyň götüne düşäýipdir-de, peýan aýdýar, Aý, ejegiň şundanam bir dilim alypdyrlar-da, ellemäň diýen ejegiň sesi. Barhydyr öýüpdir-de, eje gaharlanarsyň. Niçik geljek berjekkä gyranlygy, niçik geljek berjekkä? Gelnim ýaňaňdan ogşatsaň bolýar diýipdir-de, Aýalym zypyryp gyzyň äriniň ýüzüni tutaýypdyr-da, Oşşat duran ejeň ýaňa agzyňa çişipdir, ýo ýaňaňa çişipdir gyzyňky sarymsak iýipdir goý diýýän ejegiň geýniniňki bilenok diýýä-de birini goşýar. Çapaýew bilen Petla dor, Owganystana gidip gelenler üç kile tirýek getireli, tek üç güýe ýadadyk diýip bana aýba. Bärden geçýän granisada hiç zat ýok-da, gaýçyn gelýär wol telewizor it, wartolýot, granisany berkläýip birlerde. Çapaýew Petka Zeýow ejeň gaýdaly diýdim-ä, doganyň Keýriň ogly. Gündiz geçen diýen bolýar, Petla. Anekdot-da, gündiz sygyr soýup, içine geçip, syma degýär, şular şolar diýýär-de. Ýekejemiň. Şolar diýýärdi. 166 gelip Çapaýew bilen Petka Çapaýewa öňünde hamyň. Petka diýende ol Çapaýewa bir bedere çaý, bir bedere suw bilen ýartalda çaýyr dökdi ol. Çapaýew ýen bolup dur diýýärdi. Heýdende otdy beýläden ýen bolýar. Petka diýýär, ejeň nan ýerlere da onuň keýindi biri-birine. Abardan Çapaýew bilen Petka sesini goýaýtdyr-da. Sen näme öwülýäň diýipdir-de, Seret barlamana öküz getirýärler eşek. Sygyr molap duranda kakasy ýa soýaly ýa sataly. Bizar boldy günde aňyr goňşular gelýär. Öküze barýar we näme bökýär aýam? Elli müň manat diýipdir-de, Beýdiň bar ejeň agzyna degeli rojaly gyryň molap Şo sigir güner tan çüýş. Çüýş alýa, çüýş alýa diýip duranda Hiram ak bodan çykyp ejeň agzyň alan gopay. Daý bar edip Kim görüp çüýş alýa. Dokuzynjy etazdan jaý atlap duran Tip gaýtdy diýýär-de, oglanlar diňläliň bäri. Dokuzynjy etazdan jaý atlap duran Tip gaýtdy, ol ýetde bir gelýär, aga saklat diýýär-de, Dos, yzyňa ýatmazsaň ölümden alkaly bilýän, indi saklap duran-da.

Aşgabadyň Aşgabadyň awtolawka mikroawtobuly awtoulag garaşyp duranda näçelige garaşýaňaý? Bäşlige garaşýan diýipdir-de. Kaka geldi. Bolýar-da, goýsana, gitse boljak. Diňle, diňle. Şu palata bilen bile berilýän men. Sen näçä garaşýaň? Bäşlige. Sen näçä garaşýaň? Tekinlik awtoula.

Şäher jaýyny hakykatdan hem äri gelýän on elli bäşinji raýmya köwüşdiren-dä. Eý, kim geldi-la ýetişegiň üstüne, balkondan deredeýin ýaly daýaw adamly taýpalatyny şeýtdiripdiren-dä. Hakykatdan hem äri keýpine mätäç diýipdir-dä.

Kiçjik gyzjagaz beýik suw ýokdan kiçjik gyzjagaz maroza dadyp duran butkada. Jigim bir maroza ber hä puluňam berjek suwsap geldim diýip. Aý gapagyna berip butkaga ýapylan näme suwsap gelen özüňem içýäň-de. Gapagyna dökän naçan iý bolan gelin geldi. Daýy gurgunmydyňyz oňatmy? Daýy çöpüne balyga diýipdir-dä. Ata göbek aýdýar, pulumy berdim, sikim bilen iýjek. Ýeňňi näme iýjek? Näme bilen iýendiräni iýjek? Ýakyl ogly. Tokaýyň orta alny iki sany oňa syçyp oturan-da. Eý dost, ýolbars gelýär diýipdir-de. Hany al-a. Şu wagtlar gylt şolsa diýipdir-de ejeň.

Şäher jaýynda bir komnatly şo donly da bir jenski bir açar eken. Çaý al men gitmelä diýip äri. Ärem getirip satymsyz geýini sypyp myn dünýä kaýtdyrda. Bar dutara geldi ýetýäňiz ki. Näme diýen? Bu diýden gelmez. Kişiňmi suwduryp berýä diýýä çeňiz keýin atdy. Ylgap bardy bu pizjigimiziň dili gitdi ärim daklap dur diýip. Pelze gyz ärini myndy gyzyň dikeýiniň. Bulam myjar bolup ýatanda gyzyň iki kile çekine zat alyp gyzyň gyzy Dawut jaňa suwap dört bäş günden soň balnoý skameýkada oturanda suwtar sorýar nähili pizjigiňiz diýipdir-de. Hudaýa şükür girime çykýan nobat bir bolýar ya. Almaý bu nägil bir bolýar. Şular ýaly ýolaklandan bir buluş türkmeniniň toýuna gelende. Oh, bagtyň bolsun, nobaty bilen girip küli bilen çykdym. Aýdyp dur ony bulça aýdyp bilenok däde. Telpesinde garadym. Howja aýtsana diýip, ody bilen girip küli bilen çykdym. Bul jaýdan bolýa pejinden girip trubasyndan çykdym diýdi. Şo ady bilen girip külübini çykdym diýdi. Şu aýdylýan alyp bolsa hiç kimiň bahdy ýokdur. Hawa. O diýen soňada özüňize çekip indi isleýne öýlüň. Ýa bu hiç kim bahdy ýok. Ýa bahdy ýok, ýa bahdy ýok. Çykýan, çykýan gyzda garawşal keseli bar ekende. Durmuşa çykýan gyzda. Aha. Dutara ejege barypdyr, gyzym ýetişdi. Şular ýaly dili gidip, näme biz kösäp ýör, durmuşa çykaraýyn ýa näme edeýin? Öz ýanymda saklaýynmy diýip. Daýza diýipdir, on ýaly meseleri kän-ow bize gelýän. Oglan şuny bir gije ýaplaýa, açylyp gidýärler diýipdir. Pastaýanly bolýan biz dutar kän bolýa daýza, bagtdary bolsunlar. Eňe birinji gije jaň edelik, oglan bir zat bir ýaplady, ol gyz açylyp, Ine men açyldym Garaguşaga gezelim bady bagtly bolaly Allajan diýip gyz aglaýypdyr-da, oglan aglap başlaýypdyr-da, Akga! diýip. Näme üçin Akga diýip aglaýaň diýipdir-de, Akgamgam şu kesel bady siken boldan ölmez dejegdi diýipdir. Geçe, durmuşa çykjak bolýanymy bilnimem ýok diýipdir-de, oturýar çeken kakyň hem enjik gelnim sen bolduň, bular bilenok, näme etdiň eje birinji gije? Bakylaşýaň gapaw ýa kar diýdiberýä, gyzyň suw barmadyn, öl barmadyn birinji gije artyňy dykýaň, hemmeler gülýär bolýa diýip. Stolda dagy ýekeje lampa salnan turan, oglan görünjek goýup lampany ýyldykdan depdi, park! Külçe atyra döwük gabsalary ýapdy, haladilniň teýegiň çyrajyklary ýanyp duran-da, Ýer hal etjegini keýindi, beý bolan öwrenjegini pis diýen gysynjaly ýer hally ýan etjegini hora görmedi. Gyzyň meýedip gelnini salwetkan tapyp salyp, oglan üç sapar öýüne turup, güýp-be diýip oglanyň öz patology ýere jüp, Ana ýetjegini keýindi, aýbal boldum diýip,

Tuzurýan Merman bar diýip eşitdim aýdaýyn. Ýa şu şundan bäşini atsaň ejeň tanka göterýär ýa ejeň. Ýere barman öýe aý on bäş minutlyk ýol özüm günä taýýarsyz barýan jan peýda berýär. Aýallan gene özüne beriniň ho bulaşdyraýman diýip. Aý ejeň owal ýoldan dürdi bar durdan dürüp ýaşuly. Rast direnýedi gowy oýundy. Sen Rebişew ýa Peppeýeňke aýallaňkynyň göýeri aýtdyr näme eşegiňke. Eşigini çykaryp durka şeýdip duran näme eňke kakazy geýinke adamdy. Aýaly bar kakazy näme edip durduň diýipdir dä. Hem beredim bilýä eşek, hem ededim bilýä bajy. Iki gan derman bulaşdyr. Haydi. İkisi de 2 milyon berýän nalyp. Aýalyň ýatym turum etjek bir kiçiräjik ata ata. Hak ogluňyz keýin siz ýazaňyzdan başga zat ýazaň ogdurym. Ýol guraga geçýän bir maşyn geçse bir mana diýişik açma. Ata bir maşyn geçdi. Bir mana oglum. Ata ýene geçdi iki mana. Bolo geçen ogny etmäge dynanla onuň keýin. Iň soňunda agtygy Işik açyp ata şu gezek pok çok bol pokullyň öýdýä. Näme diýýä ol gellanjy geçip barýa diýýä. Kalor ne var ya?
Kalor ne var ya? Eyvallah.
Ýol ötenden Mehmet Tunç mara gelýär, saçyny gorçak bolýar ol. Fark matyr ýok diýýä-de marda. Bir ýerde bäş müň manatdan elli müň manat haça borýar, daraýar, gözellik salony ýuwýar, gelin zatly girtdir ony buluşda seýrtip dur. Bu näme ýaman gymmat, ýol ötende iki müň manat öňürýärler. Ýa şul jydawilden otur iki äňüriň goh etme. Haçadan kartada gelen gürmekli oýun bitip giden ýa-da demir çotgaly basjak bolup jydaýyp mökýeýdim. Ýa şul ýuwaş owkatyň bolsa sikä ow edýäňmi, ner üçin bar ýuwaş. Han towka etdir bolmaýyn ki orup alýa diýada ýeň dezini. Indi çydam bu ejeň dikeýini. Işiň agynda güjük bilen bijik mäw ede etdir da biri birine. Mämmet Tulja aýdýa, şükür edýän, toba edýän, dajarda bir zat jyn mudan ordup otyrmy diýa diýä. Ola ikäň ordup otyr. Aslynda mudan orkan reýtdi. Bir ýaşuly. Olýa bolýa. Ha? Näliň näliň näme?